chii chinoita kuti munhu achiite murelationship kana mumba zvinhu five like zvinhu five things zvinoita kuti chiri zvamunonyatsa kuti izvi ndo five zvinoita kuti vanhu vachiite saka chimboteererai vanhu vamwari timbonoti five tichifava chindo chakakosha mhm. teti five chakakosha ichi chinoita kuti vanhu vangu vachichiita murelationship right uh, chekutanga uh, usaita shamwari
dzinoita zvekuchita zvekuchita mm. and you have also kufind out kuti mukunzwa mukutaura kuti uyu munhu uyu kawe anoita nezvei mm. number two usaita shamwari iri single iwe wakaroorwa yes usaita shamwari anosvika kumba natwova ana mukadzi kana murume iwe dozvigona ah. twova eh, level yacho yakatosiyana mm. matauriro ake anotaura zvekutsvaga mm. anditika mm. zvekutsvaga uye zvekuratidza kuti ari free haana munhu anomuudzira kana kuti haanorespecta anditi inokuti munhu akati ndiri single nemunhu ari ari mumba handisi kuti wenga naye mm. but ita space munhu iyeye haafani kuwa ne, kuita friend yemurume wako or friend yemukadzi wako ari single mm. Mm. right yes.
eh, uyezve third one mm. kunzwa kunzwa abva tinzi kuchita environment yauri pau yauri iwewe yaunozviisa parutaurwa nyaya
unenge wauripo aright ah, mm. anditi mm. ehe number four number four iri inoda kuti muibatisise mm. number four usajoina WhatsApp group yemasingo or kuerenga maconservation emasingo mm.
foni dzaaioni
right number five kushaya hunhu behavior chaiyo chaiyo
kungorasa kungoti wese wawaonaungoita friendshipndiona kuti kune munhu asinganzwisisi zvaari mm. iye akatoroorwa but mm. achifamba ane kahunhu keusingu kekuti akanzwa nyaya dzeitaurwa ka iye anotodairira kuti ah, o makatozvinzwawo ini ndakazvinzwawo mm, munhu akaroorwa ari married ane hunhu hwakasiyana nemunhu ari single munhu ari married nekamutambiro anzi kamutambiro kabehavior kamutambiro konoita nevarume so unoziva kuti kana kuti nevakadzi wakambo wakamboisa munhu akaroora apa nemunhu asina kuroorwa apa mm. ukatarisa kana ukanzwisisa kutaura kwawo mm. kwakasiyana mm. mm. pakadini wakaziya kunofanira kusiyana kunotofanira kusiyana hmm. anditi but eh. tine dambudziko ratiri kuwana ratiri kuita izvi ratiri kutonhu vachiita ozoti mumwe munhu anonzwa mumwe munhu achitaura panext door kuti murume wangu akandichitira hmm. kati mukadzi wangu akandichitira anditika hmm. then nyaya iyo inoita senge isina basa munzeve dzani dzake or iye panguva yotomuti ha ah, zvakashata nhayi banditi but ikaramba ichitaurika ichitaurika ichinzwa munzeve make mm. mangwana unozomuona ah, iye aakuda kuita chi mm. Mm. E, e, nyaya yakaita seiyoyo handiti sa kureva kuti munhu ngaasiyane neshamwari inotaura zvemujolo ibva pafriend inotaura zvemujoro ibva pafriend isingawake kuti imba yako igare zvakadini zvakanaka mm.
kune munhu ano anofurira vanhu nyamba iye wacho anenge asingazviiti but be careful nevanhu vetiri nezvavaya you must run away kune mafriends anofurira nesu vakadzi dzimwe nguva tinoti tikawana mashamwari anenge achitaura nezvekuti murume wangu ari kuchiita we end up fungira mapartners edu kana kuti varume vedu kuti mm. maybe mm. since wepanext door kana kuti mm. shamwari yemurume wangu saka ndo zvaari kuitawo and then relationship yedu takugara tichingofungirana nekukakunetsana unotoita kamwe kakunetsana tomuti hasha so tinongouya so towadzi mumwe wako iwewe mataura point um, yekli haasiri kuzviita hauna musi wawakambomubata just because wanzwa zvachitaurwa nasaotora hati nyaya yekuisa mumba mako iyo imba yako yakatogara zvitori right eh, eh. wotanga kuita maproblem macauses because wanzwa ndosanatavati kunzwa zvekunext do wobva wazvitora kuti
isituation ndoiri pamuri
wanguyakusaka kune nyaya inoti vazhinji vakuti ha no ah, munhu kaona munhu asingaite mujoro ah, ah, haasi munhu no musafuririka kandi musafuririka anenge achipera ndiwe musafuririka wani ukaita wani munhu akaita mujora gari mukutaura wani akaita munhu mujora nditi just mubvunze kuti eh, une chii something chawaita chawaka chauri kuita mumba mako izvizvi kubva musi wakatanga kuti uite zvekuti gumbo panze gumbo mupai gumbo mumba mm. chii chaakaisa paground mm. chinobatika mm. most of them ka vese vanhu vanoita izvezvi kuvatarisa ka anogara achitambura even yake mari kuti azvitengere drink chai chai adye bichana kuti ango atenga something kana mumba makuti afane mumba make haakwanisi kutenga mm. haatengi anenge achingonzi ndoda mari yechakati ndoda mari yechakati ndoda vana chaiyo chikafu unotogona kutaaatengera vana chikafu mzai ana mai vana baba mujoro hauna chamunopa unozvipa nhamo wakatarisa kudai unozvipa nhamo unozvipa kutambura unozvipa kusaita munhu asiri munhu pane vanhu bcause unombotanga uchiti ndakapenga anditi wozopedzisira uri wakupengeswa nekuti onesa unobva wati hunhu rudzii mm. saka chinhu chinonzi kuhura kana kuti mujoro regedzai hazvina chazvinokupai ivo vacho vari kuhura mukawatarisa mangwana vanenge vane zvirwere iwo wacho mangwana uchange wane chirwere muri kumhanya kukurumidza kusiya nyika iyoyi mm.
nekutozvitambudza mupfungwa spiriti chaiyo mm. spiritually unenge mm. uchitozvitambudza chimbotraya kana unge uri mumazviri chimbozvisiya unoti unogara zvakanaka nemhuri yako mm. eh, because usaita kakunzwa kuti mm, vanhu vakomana ye vanhu vari ku ah, vanhu kunzogo vari kudai yobva watega ndipinde kuno ndipinde kune nyaya ndanzwa iyoyo mm. usafa wakazviita you being suffer usafa wakazviita kuri kusafiwa kunzogo munhu wega wega izvi ari kuita mujoro ari kuita zvizinga mubvunzi ari kusafa inside mm. mhuri yake haina rugare iye pachake haana rugare usatama chinhu chokuti unogara mumba eh, always ka uchiwiga uchingotya kuti pandichabatirwa kandi pandichadai mm. saka which means hapana chi hapana rugare saka mm. vakarora ngatititi vakarora musabuda kunze uku zviri kunze ndozviri kumba garai mudzimba dzenyu pasi nemujoro vana baba wakangwara wakasinura pasinawo muwake muite future ukaona mnhu achiita mujoro future haana